Rumanz li rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb, ġie tradott għal ilsna oħra u issa qed jinħadem f'film fejn il-lingwi użati huma parti essenzjali min-nisġa.
Is-Sriep Reġgħu Saru Velenużi hija storja fuq attentat fuq il-ħajja ta' Dom Mintoff fit-tmeninijiet u l-impatt li dal-attentat iħalli fuq in-nies li kienu b'xi mod involuti fih jew affettwati jew affettwati minnu, bħalma hu primarjament Richard Sammut Petri li jiġi involut f'dal-grupp li jixtieq joqtol lil Dom Mintoff fit-tmeninijiet. Imma hu l-istorja wkoll ta' tifel ta' Richard, Noel Sammut Petri li fit-2012 narawh bħala jaħdem bħala traduttur Brussell u jiġi lura Malta biex jattendi l-funeral t'ommu, u bil-mod il-mod jibda jiskopri iżjed u iżjed x'ġara minn missieru kif ġie involut f'dal-komplott. Huwa fil-fatt l-aspett lingwistiku li naħseb huwa l-iżjed importanti, l-iżjed interessanti f'rigward il-ktieb, ir-rumanz ta' Alex Vela Gera, jew għall-inqas l-iktar ħaġa li tolqtok mill-ewwel. Għax huwa fil-fatt rumanz bilingwi fil-veru sens tal-kelma, jiġifieri li juża kemm Malti u kemm Ingliż bil-mod kif kif ikellmuh ħafna nies ħafna nies f'Malta, jiġifieri taħlita ta' ta' Malti ta' Malti u Ingliż. U dan mhuwiex biss device lingwistiku tal-ktieb imma huwa wkoll jagħmel parti mit-temi u min-narrattiva anki tal-ktieb. għax Noel Sammut Petri huwa xi ħadd li jiġi minn background familjari fejn jitkellmu primarjament Ingliż, imma mbagħad meta jmur jaħdem Brussell u jibda japprezza iżjed il-kultura Maltija, jibda qisu jħoss li dawk in-nies tal-klassi soċjali tiegħu li jitkellmu esklussivament bl-Ingliż huma nies pretenzjużi jew li ta' li għandhom ċertu nuqqas ta' integrità kulturali, għan sejħu lajk. Ehm, u dan, insomma, jiforma parti mill-vjaġġ tal-karattru ta' Noel. Ġifiri, naħseb dak u li għamlu ehm, u li kien għamlu eh, interessanti pala ktib meta ħareġ fi 2012. Mela ġejna biex nadataw il-romanz, eh, biddilna ħafna mill-romanz, ekkolli ngħid. għax huwa rumanz rikk ħafna u kumpless ħafna mill-lat psikoloġiku u mill-lat narrattiv ukoll, imma ovvjament fil-film titara kif se tqassar l-affarijiet u tagħmilhom viżwali. Ehm, ġifieri kien hemm jiena u Martin kellna diskussjonijiet twal u anke diffiċli ħafna fuq kif ehm, ċertu temi tal-klib noħorġuhom mod li jaħdmu viżwalment u li huma u li jaħdmu f'terminu ta' satej li eh, kien li huwa d-duration tal-film. Ehm, u dan kien involva ħafna ġifiri li tħares lej l-istorja, tara xinu ma l-punti ewlenin tal-istorja u temi ewlenin u tara kif ħatosorom u ehm, tamilom eh, b'mod dinamiku. Ħarist ħafna jien per eżempju mill-lat ta' ġeneru, il-ktib jisu jagħti dak il-ħiel ta' thriller, li aħna għamilnieh daqsxejn iżjed forsi ovvju fil-film. Looking forward ħafna biex nara kif l-udjenza Maltija, speċjalment dawk li jafu l-ktieb bil-ktieb, jesperjenzaw il-film. Ikolli ngħid li dal-aspett bilingwi kien iktar faċli għalina milli milli seta' jkun għat-traduttur tal-ktieb pereżempju għax essaċ aħna bħala filmmakers stajna niffukaw fuq id-djalogu biss, ġifieri għalina pjuttost sempliċi l-affari jekk karattru jitkellem bl-Ingliż niktbu djalogu bl-Ingliż, jekk karattru jitkellem bil-Malti niktbu bil-Malti, anke jekk karattru jitkellem taħlita tat-tnejn niktbuha b'dan il-mod. Imbagħad id-direttur jaħdem mal-atturi biex joħroġ dan l-aspett bil-mod Li żied dinamiku u li jagħmel sens. Ix-xewqa tiegħi huwa li proġetti bħall-proġett tagħna jsiru xi ħaġa regolari mhux l-eċċezzjoni. Kif rajna dal-aħħar ftit snin anki fuq livell internazzjonali u fuq livell anki fuq livell ta' streaming services il-kbar bħal Netflix, programmi, films u serji b'lingwi differenti li mhumiex bl-Ingliż huma popolari eh, xorta. Ġifieri dal-impressjoni li bil-fors tkun bl-Ingliż eh, biex tkun popolari naħseb issa ehm, eh, u rrid biċċar li mhux il-każ. U m'hemm l-ebda raġuni għaliex il-Malti m'għandux forma parti minn minn din ir-revoluzzjoni ħa ngħidu hekk. Eh, il-priorità għandha tkun li tagħmel xogħlijiet ta' kwalità u stejjer li li ehm, ehm, li jkollhom element partikolari ta' kuntest Malti ma li jkollhom element ukoll universali li jista' jinftiehem f'udjenzi internazzjonali.